Ani waan uumne al-jinna, jinniidhaa fi wal-insa, insiillee waan uumne, illaa liya'buduun, akka na gabbaraniif malee waan uumne je. Ee, akka na gabbaraniif malee waan uumne. Amma wamaa khalaqtul jinna wal insaan li'ayyi shay'in wahuma takkaafuu hin uumne illaa lil cibaada. Cibaadaaf malee hin uumne jechuudha jechuudha amma. Amma aayaanni kun waa hedduu takka nu barsiisaasi waa hedduu takka nu garsiisaasi jechuudha. Ilmi namaa kan uumameef ibaadaa ilmi namaa kan dachii tanarraa dhufeef ibaadaadha jechuudha irraa barraa jechuudha. Inni itti aanu ayata qur'aanaa

Wajtanibuu fagaadhaa axxaagoota xaaquuta jalliftootarraa fagaadhaa jechuudhaan ergine jedhe. Amma akkana jechuun maali hoggaa jenne

Inna Ibraahiima kaana ummatan qaanitan lillaah Ibraahiimiin ni tehe imaama Rabbi sodaataadha tehe. Suuraa Nahl keessatti kan Rabbiin dubbate jechuudha. Har'a bakka tanatti ummaan imaama ja'ama.

akkan amma sadaffaa irratti mee hikmaan rabbiin ergowwan erguuf maali ee cufee ergaa tuni ergine deemre maaliif hikmaan ergowwan ergamuuf kun maali takkaffaa irratti alhujja ragaa godhuudhaafi

Wabil waalidayni haadha abbaadhatti ihsaana tola ooluudha dirqama godhee jira je. Haadha abbaa rabbiin itti tola ooluu dirqama godhee jira je. Amma qadaa'ni murtiin rabbii tun qadaa'an sharciyyii fi qadaa'an kawniyyii qaba. Qadaa'an sharciyyiin arkamuun isaatis dhabamuun isaalleen waan rabbiin jaalatu keessatti malee hin ta'u. Ammoo inni kaan

e waan mul'atu malee saahibni itti saala zalaalamtu hin mul'atu yoo filannaa ta'e malee hiyyi hayyaadha waqawluhu jecha isaati wacbudullaha rabbi gabbara walaa tushirikuu bi shay'a waa takka illee rabbitti hin qindeessinaa jeeni takka illee rabbitti hin qindeessinaa hiyye waqawluhu ta'aalaa jecha rabbi ol ta'eeti qul ji ta'aalaw koottaa jiini atluun hin qara'a jee

Dubbiin bakka tanaa kun nama hedduutti ishkaala qaba. Allaa tuksiruu Allaan tun amma nama hedduu dogoggorsiisti. Akkam aniin asii Allaan tun zaayida antu hirikuu bisheeya. Waa takka illee isatti qindeessuudha rabbiin isirratti haraam godhe jenne. Yookaan Wa ammaa waajibun alaykum ammoo wanni isin irratti dirqamaa allaa tushrikuu bii shay'aa waa takka illee isatti dir waa takka illee isatti qindeessuudha rabbiin isin irratti haraam godhe jejan yookaa'oo wa ammaa waajibun alaykum ammoo wanni isin irratti dirqamaa allaa tushrikuu bii shay'aa waa takka illee isatti dir isatti qindeessuu dhabuudha rabbiin isin irratti dirqama godhe janna jiyaa

Yookaa Allaa tana zaa'idaa goonee yookaan silaa goonee an tushrikuu bihi shay'aa isatti waa qindeessuudha rabbiin isin irratti haraam godhee je ilaa qawlihi gara jecha isaatti yoo fi wa'anna haadaa je wa'anna haadaa siraaxii bar kuni siraaxii karaa kiyya mustaqiiman diriiraadha

afalaa ubashiru naasa namaan gammachiisuu qaala ni jedhe laa tubashiru isaan hin gammachiisin fayattakilu ala- fayattakilu je irratti hirkatanii bitarkil camali dalagaa dhiisanii ee yookaan irra hirkatanii dalagaa dhiisanii